Khazaram kipin arak kan lengmi Chin miphun nulepa u le nau nan dihlak Chin News Channel in nan kut kan tlaih hna. Atu zong vau te zarhkhatnak thawng kan rak zamh ṭhan cang lai. Chinram ah sibawi an har hringhran. Chinram ah zatuak in ralkap dirhmi sizung hleiruk chungah sizung pakhat lawng nih sibawi an ngeih i a dang paoh cu nurse pawl nih an zohkhenh hna. Falam peng Rihkhawdar ah a ummi ralkap sizung pakhat lawng ralkap doctor pakhat a ngeimi an si. Chinram ngandamnak zungpi lei nih sibawi te kan kawl nain kan hmu lo tiah an chim ve. Tanghra-awngmi pawl sibawi kainak ding tiang a mak a sangmi an tlawm ruang le sokmi an tlawm ruangah Chinram ah doctor an har hringhran. Chinram ah zatuak in minung thongruk le zali le sawm kua le pali nih sibawi pakhat lawng an ting. Australia ram ahcun zatuak in minung zathum le pahnih nih doctor pakhat an ting tiah Chinland Guardian sinin thawng kan theih. Horhatlang cimh ruangah minung za le sawmriat le pasarih hrawng an thi. Afghanistan ram Kubul khuachak lei ah Horhatlang nih inn a cimh hnu ruangah minung za le sawmriat le pasarih an thi i minung za le kul le kua hrawng hliamhma an pu tiah Afghans nawlngeitu nih an chim. Horhatlang ah aa ṭap aimi zong mi tampi an um rih i mi bawmchantu phu pawl nih an kawl cuahmah lio hna a si tiah an chim. Afghan ram ah Horha hi a hlan ah a rak tla tawn lengmang ko nain atu bantuk hin mithi le mitlau an tam bal lo tiah BBC chirhchanh in thawng kan theih.

Kapli hnatlaknak ngeihmi pakua chungah siangngakchia cu tlaihkhih dantat lo ding timi an buar tiah siangngakchia nih an chim. Hitin siangngakchia tazacuai an si hi siangngakchia paw cu theihternak ca pek an si rih lo nain Ceuse khua palik zungah khuapi uktu nih taza a cuai hnanak kong cu Yelana pung sianghleirun hruaitu Kuye Naingwei nih BBC sinah a chim. Tazacuaimi lakah cun siangngakchia pa pali le nu pakhat an i tel. Siangngakchia nih cun hitin an kan tuah hi an kan zomhtaih a si i an kan tlerh zongah kan ṭih hna lai lo. A ra laimi Vaute nikhatni ah Latapan in Yangkung tiang duhlonak nganpi langhternak ah lam kan zawh lai tiah an i timhmi zong an chim chih. Hitin cozah nih sianghngakchia tlaihkhih le tazacuainak a tuahmi hi fimcawnnak phunghram a hran sermi chungah hnahnawhnak a umter khawh i cozah nih sianghngakchia buainak donghter a duh zong hi phunghram fehternak chungah aa hngatmi a si ko tiah Ko Yenawe nih BBC sinah a chim. US Bangladesh blogger Avijit Roy a hngawng an tan. Biaknak ral pawl hi lungthiang tein a mawhchiattu Bangladesh hrinsor America blogger pakhat cu Bangladesh ram Dhaka khua a va tlawnnak ah hngawngtan a tong. America ram khuasami Avijit Roy cu holh nunphung puai, literature festival, ah a nupi he cun Dhaka khua ah an kalnak in thah a tonnak cu a si. Avijit Roy an thah ruangah sianghngakchia mi tampi cu Dhaka khualai fang ah an i pum. Avajit rawi cu Islam biaknak a ralchanhtu ah an ruah. Voi tampi cu tlerhkhonhnak a rak tong. Avajit rawi thah a sinak kong he pehtlai in a thattu ahohmanh kan tlaihmi hna an um rih lo i kan hlathlai cuahmah lio a si tiah Bangladesh palik pawl nih an chim. A luanciami kum hnih lio zongah biachim holh rel in biaknak ral a dohtu Ahmed Rajib Hydro zong Dhaka khua ṭhiamṭhiam ah an rak thah cang. Jihadi John cu aho a si a fiang cang. Islamic ralhrang ISIS pawl nih minung an hngawng an tannak hna video chungah a hmai aa hup i namte aa tlaih tawnmi pa Jihadi John tiah a min an pekmi pa cu ahodah a si ti fiang tein a lang cang. Cupa i a min taktak cu Mohammed Emwazi tiah ti a si. America thawnglatu James Foley, England mi mihar a bawmchantu Alan Henning le midang pawl ISIS nih an hngawng an tannak hna muicawl video chungah Mohammed Emwazi cu a nak thuam in aa tuam dih i nitlaklei ram hna cu thinhannak taktak in a tlerhkhonh tawn hna. Cupa cu kum kul le kum nga hrawng a si i Kuwait ah a chuak i England ram ah sianginn a kaimi a si. England ngiathlaitu palik pawl nih an ngiathlaimi chungah aa tel vemi Mohammed Emwazi cu Kuwait ah rian a hmuh hnu thonghnih kum hleithum lioah London ah a rak kir pah ah England ralhrang dohtu phu pawl nih an tlaih. Cu hnu cun Kuwait ah kir kho ti lo dingin England nawlngeitu pawl nih an kham nain thla tlawmpal a rauh hnuah Mohammed Emwazi cu a thli tein Syria ram ah a kal kho ṭhan tiah BBC chirhchanh in thawng kan theih.

No. Hong ni kul le ni sarih, Cacawn ni ngani zanlei sang, Moscow khualai, Kremlin inn pawng hlei cungah minu pakhat he an kalṭi lioah meithal tlaipa nih mawṭaw cungin voili a kah tiah palek nih an chim. A kaptu hi hausat dah a si ti an thei kho rih lo. Boris Nemtsov cu President Putin he aa ralkahmi hruaitu a si i raltuk duh lonak langhter dingin nihnih a duh ahcun an thah hi a si. Boris Nemtsov cu a hnubik a blog post ah Russia le Ukraine raltuk ngolter na duh si cun President Putin nih raltuk a duhnak hi donghter na duh a si ahcun keimah he vaute nikhat ni ah duhlonak lam rak zawh ve tiah a ṭial. Boris Nemtsov cu Russia ah Crimea a lak lio ah khan fiangro in a cohlang lotu Russia ramkhel upa tlawmpal hna lakah pakhat a si. Tilawng cungah rian a ṭuanmi Thailand minung pali cu Somalia ralhrang pawl nih an thlah ṭhan hna. Somalia rili cung ralhrang pawl nih kum nga chung an tlaih cangmi hna Thailand minung pali cu an thlah ṭhan hna. Cutin an tlaihmi hna an rak thlah ṭhannak hna kong cu Somalia ram United Nations IO in Nicholas Kay nih fehternak a ngeih pinah lunglawm tein a donnak hna kong zong a chim chih. UN nih cun Somalia ralhrang pawl nih an tlaihmi hna chungin minung kul le ruk an tang rih i cu hna pawl cu an dihlak in thonghnih kum hleihnih vaute thla lio ah khan India rili cungah tlaih a tongmi Oman ram FV Naham tilawng an si tiah an chim. Australia ram um Melbourne nichuahlei MIC in thawngthanhnak. Ngakchia zohkhenhnak rianṭuanmi Family Daycare Educator hna caah cozah sinah ngunkhuai pek ningcang, claim tuah ningcang le ngunkhuai kong he pehtlai in MIC nih cawnpiaknak a tuah lai caah rak kai ve ding in sawmnak an tuah. Ani cu Vaute nili thonghnih kum hleinga a hmun Ringwood Uniting Church a caan zanlei suimilam paruk in pariat tiang a si lai. Hi cawnpiaknak ah Hakha holhlettu zong a um te lai. Tutan kan thawngzamh khawhmi cu mah vial hi a rak si lai. CNC a rak kan lengtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai. Keimah ka min cu Bawi Ṭhahnem ka si.